हाय फ्रेंड्स वेलकम टू लैंग्वेज जॉन लैंग्वेज जॉन में अहाँ सब दोस्तक फेर से स्वागत करै छी एखन अहाँ सबके बता दी कि मैथिली पढ़ा रहल छी ओना तऽ हम ई चैनल पर मैथिली हिंदी आ इंग्लिश तीनू सब्जेक्ट पढ़बै छी मुदा तीनू सब्जेक्ट के लऽ कऽ चलनाइ एक साथ संभव नहि छै तऽ बीच में मैथिली के अ, लगातार वीडियो जब डालऽ लगै छी तऽ मैथिली के या नहि तऽ अंग्रेजी के डालै छी तऽ अहाँ सबसँ इहे आग्रह छै निहोरा छै जे अपन दोस्तके भेजू शेयर करू अधिकसँ अधिक शेयर करू जे सब गोटे लेले छथिन मैथिली सौ नम्बरके पढ़ै छथिन सब गोटेके ई दियौ स्वार्थी नहि बनल करू चैनलके सब्सक्राइब कऽ दिअ दिअ किएकि अहींके लेल हम मेहनत कऽ रहल छी अपना लेल नहि अब अखन धरि जे छै अहाँ सभक तीन टा चैप्टर पढ़ा चुकल छी हम जाहिमे अहाँके टूटैत कीलक जात एहिके बाद रूना तकर बाद जे छै अधोगति हम पढ़ा देने छी आब जे छै से एखन जे अहाँके चैप्टर छथि चौथा पाठ छै गद खण्डके ई जे पाठ छै ई इहो अहाँके कथा नहि छै जेना जहिना अधोगति कथा नहि छै तहिना जे छै से राष्ट्रीय एकताक महत्व सेहो कथा नहि छै इहो एकटा निबन्ध छै ई निबंध लिखल गेल अछि अहाँके कुमार गंगानंद सिंह के द्वारा अब देखियो कुमार गंगानंद सिंह के संक्षिप्त में हम चर्चा करब कियाकि ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जे होइए ओहिमे ई जरूर आबि जायत तऽ एखन ध्यान में राखब अहाँ सब कॉपी कलम लऽ कऽ बैसल करू पढ़ऽ लेल देखियौ हिनकर जन्म जे छै चौबीस सितम्बर अठारह सए अन्ठानवे ईस्वीमे भेल छलै श्रीनगर नामक गाँवमे आ ओ पूर्णिया जिलामे पड़ै छथि बिहारमे ई नहि बुझब कि एहि श्रीनगर ओतऽ काश्मीरवला श्रीनगरमे नहि पूर्णियाके श्रीनगर गाँवमे हिनका जन्म भेल छलै मृत्यु सत्रह जनवरी उन्नैस सए सत्तर ईस्वीके भेलनि आब जे छै हिनकर एकटा प्रसिद्ध कथा संग्रह छै जकर नाम छै अगलही बहुत प्रसिद्ध कथा संग्रह छै लेखक तऽ छलखिन हे आ लेखक के साथ साथ ए राजनीतिक भी छलथि आ कुशल जे छै शासक के रूप में मानल जाइए मैथिली के अनुराग जे छै से हिनका रोम रोम में बसल छलथि आ मैथिली के लेल एक वो बहुत काज केने छ- रहथिन ई जे कथा छै एहिमे राष्ट्रीय एकताक महत्व वर्णन केने छथिन राष्ट्रीय एकता की होइए अकर की अकर की राष्ट्रीय एकताके कतेक महत्व होइए ई हमरा लेल कतेक जरूरी छै से सबटा वर्णन कुमार गंगानंद सिंह केने छथिन अब देखियो सबसे पहले तो हम ई बताबऽ के प्रयास करै छी जे राष्ट्रमे विभिन्नता कतऽ छै राष्ट्रमे जे छै एकता नहि एकता नहि होइए ओ कतऽ छै से देखऽके प्रयास करू तऽ हम ई अपना तरफसँ ई विभाजित केलहुँ हेँ कि देखियौ अतेक तरहसँ ई जे छै अतेक तरहसँ अतेक तरहक हमरा विभिन्नताके कारण छै देशमे पूरा देशमे अतेक विभिन्नताके कारण छै जाहिमे अबैए प्राकृतिक सम्पदा प्राकृतिक प्राकृतिक सम्पदाके अगर बात कयल जाय देखैत होब कि एकटा ऐसन क्षेत्र एकटा एहन क्षेत्र हैत जाहिमे पहाड़े पहाड़ छै एतऽ दोसर दिस एहन देखऽके भेटत हैत जाहिमे जंगले जंगल छै तेसर दिन एहन देखऽके भेटत हैत जाहिमे पानि ही पानि छै चौथा दिस एहन देखऽके भेटैत होत जतऽ खेती लायक जमीन छै जेना हमसभ गङ्गाके मैदानी क्षेत्रमे बसल छी आ गङ्गाके मैदानी क्षेत्रमे उपजाउ भूमि छथि ओतऽ खेती बाड़ी होइ छथि कतेको क्षेत्र ऐसन एहन छथि कतेको क्षेत्र एहन छथि जतऽ सिर्फ पहाड़े पहाड़ छथि जेना अ, दक्षिण भारतमे चलि जाउ समुद्रे समुद्र छथि तऽ ई की छथि ई ई अगर देखल जाय तऽ देशमे ई विभिन्नताके कारण छै किया कि एक तरफ जतऽ खेती लायक जमीन छथि ततऽ के लोक उपजा कऽ नीक जकाँ जीवन व्यतीत कऽ सकैत छथि दोसर दिस देखैत छथि पहाड़ पठार छै जतऽ जिनाइ मुश्किल छथि तऽ ई विभिन्नता छै तकर बाद बात कयल जाय तऽ नदी नदीके भी विभिन्नता देखऽके भेटैत छथि कतहुँ बहुत बेसी नदी छथि जेना अपना बिहारमे बहुत बेसी नदी छथि कतहुँ नदीके सङ्ख्या बहुत नगण्य छथि

ततेक धर्म छै लेकिन प्रमुख रूपसँ हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई बौद्ध जैन अतेक धर्म प्रसिद्ध छथि प्रमुख रूपसँ हमरा भारतमे ई सब विभिन्नताके कारण छै देखियौ हिन्दू धर्म जे होइए ओहो विभिन्नताके कारण छथि तकर बाद देखबै भाषाके अगर देखल जाय तऽ पूरा देश घूमि कऽ जखन देखब तऽ भाषामे भी पूरा विभिन्नता छथि तनी तनी दूर पर देखब कि भाषा बदलि जाइ छै जेकर बुझनाइ हमरा सभक सभके लेल सम्भव नहि छथि आब देखियौ लास्टमे हम कहै छी संस्कृति अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा अलग अलग धर्म आओर अलग अलग संस्कृति भेटऽके मिलतै तऽ ई सब की छै विभिन्नता छै आब राष्ट्र ई ई जे छथि लेखक जे छथि कुमार गंगानंद सिंह ओ कहऽके प्रयास करै छथिन जे अतेक विभिन्नता छै मुदा जखन राष्ट्रके लेल कोनो बाधा अबै छथि जखन राष्ट्रके लेल कोनो पीड़ाके बात अबै छथि तऽ अतेक विभिन्नता रहितहु हमरा सब देशके सम्पूर्ण लोक एक भऽ जाइ छथिन अलेक अलग अलग धर्म अलग अलग धर्म रहितहु हमरा देशके सबटा धर्मके लोक एक भऽ जाइ छथिन अलग अलग भाषा बुझऽके बावजूद सबटा लोक एक भऽ जाइ छथिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक कतेको प्रकार के संस्कृति छै भाषा छै तखनो सबटा सब लोग जखन देश पर संकट अबै छथि तऽ सब सब लोग जे छै से एक भऽ जाइ छथिन जेनाकि महाभारत मे जेनाकि महाभारत मे युधिष्ठिर द्वारा ई कहल गेल छथि जे हम पाँच भाय छी लेकिन जखने हमरा हमरा ऊपर दोसर कोई संकट डालक लेल आबि जाय दोसर कोई लड़क लेल आबि जाय तऽ हम पाँच नहि एक सए पाँच भाय बुझू सब गोटे एक भऽ जायल करू तहिना अहूमे कहल जाइए कि बाहर से कोनो संकट देबऽ के प्रयास करै छथि तऽ अहाँ सब एक भऽ जाउ ई एहि समय के बात कऽ रहल छथिन जे टाइम मे की कहै छथि जे चीन से हमर भारत के युद्ध भेल रहै तहिना अगर कोनो युद्धके बात होइ या कोइ विपरीत परिस्थिति होइ या कोइ एहन कोनो संकट आबि जाय देश पर तऽ ओ एक हो होबऽ लेल कहै छथिन ई अ, सिर्फ देशके बात नहि छै ई जे छथि से अपना घरक बात सेहो छथि घरो पर अगर देखू कि अगल बगल से संकट आबऽ वाला छै तऽ सब गोटे सब भाई एक भऽ कऽ लड़ाई ओकरा करब ओहि संकट से लड़ब एहि तरह एहि पाठ में लेखक जे छथि कुमार गंगानंद सिंह ओ देश के बचाबऽ के लेल एकता जरूरी बुझै छथि एकता के महत्व के बतौने छथि आ एकता जे होइए ओ बहुत ही बड़ सूत्र होइए यही एकता के कारण हमर देश आजाद भेल छलथि अगर एकता नहि रहतै तऽ ई देश क- कहियो आजाद नहि भऽ सकै छला ताहि दुआरे हम सब गोटे से इहे आग्रह करै छी कि जेना हमर कुमार गंगानंद सिंह कहै छथि जे एकता बना कऽ राखू तहिना अहूँ सब एकता बना के राख राखब आ अ, हर आबे वाला हर जतेक संकट होइए सब संकट से लड़ऽ के लेल तैयार रहब तऽ दोस्त हम इहे कहब जे यही एकता के साथ हम अ, सब दोस्त के शेयर सेहो कऽ देल करब ई वीडियो के आ चैनल के सब्सक्राइब करू ताकि सब गोटे एकता बना के राखब धन्यवाद थैंक यू